Бүгенге җомга вәгаземдә, хөрмәтле мөмин мөселман кардәшләр, бик кирәкле бер әйбер турында әйтәсем килгәни, ул да булса, мөселманнар арасында булган дуслык һәм кардәшлек. Мөселманнар арасында булган дуслык һәм кардәшлелек турында. Э,

Аллаһы Тәгалә менә мөселманнар арасында булган мөнәсәбәтне шулай куя. Кардәшләр, ягъни алар бер-берсенә брат, туган брат шикелле. Бергә үс, бергә бер гаиләдә туган, бер өйдә яшәгәннәр, бер ата, бер ана. Менә шундый җепләр, шундый менә ярату җепләре, туганлык җепләре бер мөселман белән икенче мөселманның арасында булырга тиеш, дип Аллаһы Тәгалә әйтә. Иннамәл муъминуна ихва.

Үзеңнең серләреңне, үзеңнең шундый менә э, әйберләрне теге бөтен кешегә әйтми торган, үзеңнең якын дустыңа әйтә торган. Менә шундый мөминнәр бер-берсенә карата алар менә шундый э, вәли, иң якын дуслар булырга тиешләр дип Аллаһы Тәгалә әйтә. Ягъни монда бу ике аяттә мөселманнарның бер-берсенә карата нинди мөнәсәбәтләр булырга тиеш? Туган, туган җипле, туган шикелле бер-берсе белән яшәргә тиешләр мөселманнар. Менә вәли дигән сүз, ягъни иң якын дус, дусларның, дусларның да бер дусның икенче дусына карата үзенең бурычлары да була. Чын дус, әгәр дә син дус икән, сез икегез дә дус икән, иң беренче сез бер-берегезгә, без бер-беребезгә ярдәм итәргә тиешбез. Әгәр дус ярдәм итмәсә икенче дуска, ул дус булмый. Ярдәм итү, ягъни беренчесе ул ярдәм итү. Икенчесе э, үзенең дусты өчен утка да һәм суга да э, сикерергә ул әзер булырга тиеш. Чын дус кеше үзенең дусты өчен утка да һәм суга да ул сикерергә әзер булырга тиеш. Һәм авыр вакытларда, кайгы вакытларда ул аның белән бергә булырга тиеш. Менә ул иң якын дусның э, бурычлары. Хәр мөселман, ә без мөселман, безнең э, мөселман э, кардәшләр арасында туган җипләр дә түгел, ә иман, э, без иман белән бергә. Ягъни безнең безне берләштерә торган әйбер ул иман, ул туган җипләрдән караганда да өстенрәк була. өстенрәк була. Менә шушы аятләрне җәмәгать ничек аңларга, әме? Менә әйттек, мөселманнар алар дуслар булырга тиешләр, кардәшләр, туганнар шикелле, әмма э, менә совет заманы күпме сүксәк тә, әмма шушы менә 70 э, ел динсезлек булуына карамастан, менә үзегез дә беләсез, электән кешеләр барыбер дуслык күбрәк иде кешеләр арасында. бер-берсенә барыбер ярдәм итә, ярдәм итү күбрәк булган. Печән күтәрәсеме син, салам, салам кертәсеме син, нәрсә эшлисеме син? Алар барыбер кешеләр, менә үзем дә хәтерлим, бөтенесе киләләр иде. Ул менә булышу. Динсез булса да, динсез дип шушы менә Аллаһ юк дигән дәгъватының аркасында кеше практик ягыннан диндә булмаса да, Менә шушы исламдагы булган кыйммәтләрне бөтенесе дә үтидер иде. Ярдәмчелек бар иде. Дуслык бар иде. Безгә иң яхшы үрнәк ул пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның сахабалары, аның яшәгән заманы. Ничек алар шушы аятләрне аңладылар? Ничек пәйгамбәребез аларга шушы аятләрне аңлатты? Сахабаларны алсак һәм иң беренче мисал ул безгә хиҗ, хиҗрәт вакыты. Һиҗрәт, ул ягъни мөселманнар Мәккәдән мөшрикләрнең менә шушы дин тотарга, яшәргә, теге яшәргә дин тотарга бирмәделәр һәм алар шуннан дин, диннәрен саклап нияте белән алар Мәккәдән Мәдинәгә күчеп китәләр, бөтен әйберләрен ташлап. Мәккәдән Мәдинәгә күчү ул бер сәгатьлек юл түгел, ул 450 километр якынлаша. Ялгышмасам. Эссе вакытта, кыяш, кыяшлы вакытта анда 50-гә кадәр температура җәй көне була. Менә шушы юлны кем җәяү бара ала микән хәзерге вакытта? 450 километр алар бөтен Мәккәдәге гомер буе җыйган байлыкларын калдырып Мәдинәгә күчеп киттеләр. Бер нәрсәсез, бер нәрсәләр дә юк иде кесәләрендә. белән салганнардыр, но бөтен нәрсә, бөтен связьләр, бөтен нәрсәләр шунда калды. Менә алар ничек шушы аятләрне тормышларында кулландылар. Менә алар шушы Мәккәдән, э, Мәккәдән, анда бит инде теге кешеләр сразу гына э, күчеп килмәделәр, кемдер алдан китте, кемдер арттан килде. Менә мухаҗирләр дип әйтәләр аны. Мәдинәгә кергәч, э, Мәдинә Мәдинә халкын аларны ансарлар дип әйтәләр. Ягъни алар мухаҗирләрне кабул иткән кешеләр. Менә бер гаилә бер гаилә кереп бара шәһәргә. Ансарлар, ягъни Мәдинә халкы, шушы гаиләне кем э, үзенә кабул итә, алар чиратка басып, хәтта э, теге сугышмыйлар иде, теге жребий, мин итәм аны. Миңа була дип, я, алар бер нинди акчасыз да үзләренең илләрендә кабул иттеләр. Үзеңнең иендә кешене кабул итү хәзерге вакытта бик авыр. Менә шушы 7 гасырның кешенең, кешеләрнең хәлен хәзерге вакытка, менә 7 гасырга кайтыгыз хәзер, менә 600 менә пәйгамбәребез заманын шушы замандагы кешеләрнең менә шушы Әхлакларын бу дөньяга 2023 елга әгәр дә алсак, үзебездә без чит кешене үзебезнең өйдә кертә алмыйбыз. Чөнки без безнең уже һәрбер көнебез иртә белән безнең һәрбер һәрбер кеше уже ияләшкән үзенең маршрутына. Иртә белән монда бара, бәдрәфкә, тегесе, монысы, ашый, эчә, эшкә китә, кайта, хатын, балалар, бөтенесе менә шундый бер теге Хәр вакыт ул кабатлана. Әгәр дә син чит кешене игә кертәсең икән, ул бөтенләй синең өчен ул чит, син аны белмисең, ничегрәк, нинди аны привычкалары, төнлә гырлыймы ул, гырламыймы ул, ашарга яратамы, күп ашыймы, әз ашыймы ул. Менә шушы ансарлар бер нәрсәгә дә карамастан үзләренең иләренә шуларны кабул иттеләр, бер семья шикелле. Һәм бер тиен дә алардан алмадылар яшәгән өчен. Һәм э, бергә эшләп, э, шушы эшләгән акчалар э, икегә, то есть ике гаиләгә булдылар инде, ике гаиләгә бүлделәр. Мәдинә халкы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмгә буш булган җирләрне дә бүләк иттеләр. Җирләрне бүләк иттеләр килгән ниләргә, мухаҗирләргә. Һәм Мәдинә халкы монда гына туктамады, ягъни алар нәрсә әйттеләр? Аларның арасында бай әзрәк шундый хәлле кешеләр булды, бай кешеләр. Теге, ну, безнең сүз, безнең заман сүзе белән әйтсәң, бизнесмен яки фермер, яки нәрсә монда. Алар нәрсә әйттеләр? Эшмәкәр, әйе. Алар пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына э, килделәр дә һәм әйтте: "Я Расулулла, менә безнең бар э, җирләр, шушы җирдә алар э, теге безнең шикелле без бәрәңге утыртабызмы, печәнме? Алар инде анда финик агачларын утырталар, финиклар җыялар." Алар әйттеләр: "Безнең булган менә шушы җирләрне әйдә без икегә бүлеп, берсе безгә кала, икенчесе аларга була", дип тәкъдим иттеләр. Җирләрен бирәбез дип әйттеләр. Үзләренең җирләрен алар аны сатып алдылармы анда? Ул аңа әтисеннән калдымы? Но алар үзләренең менә шушы э, сүзләре белән риза булдылар чит кешегә үзенең җирен бүләк итәргә бушка. Анда 3 сотый түгел анда, анда 10 сотый түгел, анда күбрәк булгандыр инде, ләкин менә аларның менә шушы әзер булуы ислам өчен, дин өчен, кардәшлек өчен алар даже үзләренең ул бит инде э, бәрәңге ул берничә айда үсә, финик агачы ул бит инде бер э, сезонда гына үсми, аны үстерергә кирәк. Күпме көч керә анда, күпме су. Бу пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм бу тәкъдимне инкар итә, ягъни кирәкми моны эшләргә. Үзегезгә калдырыгыз, чөнки ул сезнең э, җирләрегез. Но э, ансарлар инде э, теге болай гына аны калдырмадылар, әйттеләр, ярар ди, алайса без алар безнең җирләребездә эшләсеннәр, агачларга су сипсеннәр, финиклар өлгергәч икегә бүлербез дип әйттеләр алар. Барыбер. Нәрсәдер булса да, аларга да өлеш керсен дип, менә шундый юмарт э, булдылар. Хәм икенче э, икенче мисал э, әйтеп алам. Ул э, Сухайб Руми исемле бер сахаба булган. Сухайб Руми

Мәккәнең мөшрикләре моны белеп, артыннан чыгалар, күп итеп, бер гаскәр, күпме икәнен белмим. Моны тотып алалар да һәм әйтәләр, син нәрсә бездән э, көләргә уйладың мәлдә? Безгә Мәккә шәһәренә килгәч, синең бер нәрсәң дә юк иде. Бездә төпләнгәч, бездә яшәгәч, син бик бай булдың. Неужели син хәзер безне менә шулай ташлап калдырасың? Һәм Сухайб ар-Руми үзен шушы аттан төште дә, үзенең җәясен алып, э, аерым бер савытта аның уклары бар иде һәм ул э, белгәнебезчә, ул бик яхшы җәядән атадыр иде. бик меткий иде. Һәм ул мөшрикләргә карап әйтте, менә минем менәм дә күп мөкәлләрем бар. Хәзер ди, пока алар беткәнче ди, мин сезне атып үтерәм дип әйтте. Ә сез мине кем икәнен беләсез дип әйтте. Әгәр дә минем шуларда бетсә ди, менә шушы сул якта ди кылычым бар. Пока сез минем кулларымны, аякларымны чапмыйча, мин шушы кылыч белән сезне кискәләп бетерәм дип әйтә. Әгәр дә кулларсыз, аяксыз калсам, барыбер пока минем ди э, җаным, йөрәгем тибә, мин сезнең белән сугышачакмын дип әйтте. Но ди мин сезгә бер шундый нәрсә тәкъдим итәм. Мәккәдә калган бөтен байлыкны мин сезгә бирергә могу, әгәр сез мине җибәрсәгез. Һәм мин аны яшереп куйган э, нәрсәсен дә әйтергә э, әйтәм сезгә, кайда мин аны яшереп куйдым. Мөшрикләр инде алар, аларга акча кирәк бит инде, ярар. Конечно, болар риза булдылар. Бөтен байлыкларын аңа биреп, аларга биреп, урынын әйтте, атка утырды, китте. Һәм аны сөйләгән бар сезгә, ул бит инде шул аларга теге ялган да әйтергә мөмкин иде бит инде теге кытылыр дип, кытыл, кытылам дип теге. Алар бит бүтән күрмиләр ич инде алар аны. Юк, ул аларга шул ук урынны, дөрес урынны әйтеп, алар шунда таптылар да һәм аларга бөтен байлыгын аларга калды инде. Менә шулай, менә монда бер сыйфат ялган сөйләвеме? Ул ялган сөйләмәде. Дөресен әйтте һәм бөтен байлыгын тапшырды һәм күчеп килде дин өчен, Алла ризалыгы өчен. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны кабул иткәч, ул әйтте, син бик яхшы сәүдә эшләгәнсең, ягъни бик яхшы иткәнсең. Яни аны менә шулай котлады инде. Менә бу аларның малга карата карашлары сәхабаларның. Безне безнең җәмәгать иманыбыз бер тамчы да тормый дип уйлыйм, алар белән чагыштырсаң. Менә безнең иманны алсак һәм аларның иманнарын алсак, менә безнең бер тамчы булса, ул әле бик яхшы булыр иде. Ну менә алар шикелле яшәргә, алар шикелле менә э, кардәшлек дигән хисләр безгә җәмәгать әле бик үзебезнең өстебездә эшләргә дә эшләргә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, мухаҗирлар алар җәннәткә 70 ел алдан керәчәкләр. Пока калган кешеләрне хисап иткәнче, һәрбер гамәл өчен җавап биргәнче, мухаҗирлар уже җәннәт, мухаҗирлар җәннәттә, иншалла, җәннәтләрнең бакчаларында шулай йөреп Аллаһ Тәгалә шулай аларны нигъмәтләндерер инде. Ну, сез уйламагыз, алар шунда Мәккә, э, Мәдинәгә күчеп, рәхәт кенә яшәделәр. Анда да авырлыклар булды. Кешегә бит инде климат дигән нәрсә бармый. Тоже булырга мөмкин. Алар арасында да авырулар булды. Кемгә климат ярамады, кемгә нәрсә, лихорадкалар булды, төрле-төрле авырулар. Хәтта пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм догасы да бар. Теге Мәккә шәһәрен яраткан шикелле, Мәдинә шәһәренә карата да мәхәббәтебезне арттыр дигән бер дога бар аның. Тоже аларга авыр булды дип әйтәсем килә. Һәм ахырда җәмәгать шулай ук кардәшлек һәм дуслык турында Абу Тальха турында искә төшерәм.

Аларны э, шуны кирәк иде ашатырга, төн кундырырга, теге кунак, теге сәфәрдән соң сыйларга, тегесе монысы кем аны үзенә бүген э, кунак итә ала дип сорый инде. И э, Абу Тальха кулын күтәреп әйтә, я Расулилла, әйдә миңа, мин аны үзем бүген кунак итәм дип әйтә. Һәм Абу Тальха аны үзенә ала да бергә баралар, өенә керә дә, өйгә керә дә Абу Тальха үзенә хатыннан сорый, безнең өйдә берәрсе ашага бармы? Ул заманда безнең шикелле холодильниклар юк иде. Полкада яткан чәйләр, печеньялар, катырган пилмәннәр, итләр, тавыклар, җиләк-җимешләр бернәрсә юк иде. Менә Питрәч мәчетендә манара ой манарасына ярым ай куйганда э, бер хәзрәт кыска гына бер вәгазь сөйләде һәм ул мәсә э, дип әйтте. Менә ул һәр елны ди бер апага э, ашка җирим дип әйтте. Һәр елны бер апа ашка чакыра. Ул апа совет заманында столовыйда эшләде һәм столовыйда ул апа теге гади кешене дип э, теге совет нәрсәсен ничек әйтергә аны верхушкасын ашатты инде теге председательләр монда кем ана исемнәрен белмим шуларны шуларга өстәл әзерләп җирде инде тәмле ризыклар тәринкәләре дә чистарак булгандыр матуррак булгандыр яғни менә шуларга өстәлләр әзерләп йөрде һәм де ул миңа ул миңа нәрсә дип әйтте ашка чакырганда ди менә ди мин ди гомер буе шуларны ди ашатып яшәдем ди столовыйда ди но ди хәзерге табыннарга карасаң ди мин ди без даже ди аларга шундый ризыклар юк иде ди ул вакытта Аларны ашатканда. Хәзерге стәлгә гади кешенең э, мәҗлисенә карасаң ди, ул вакытта да андый ризыклар юк иде. Итләр, җиләк җимешләр ди. Шуңа күрә без рәхәттә яшибез, бөтен нәрсә, бөтен нәрсә бар. Ә менә шушы Абу Тальха хатыныннан сорады, безнең берәр нәрсә ашарга бармы, юкмы дип сорагач, хатыны әйтте, безнең балалар аша, балаларга ашатырлык кына ризык бар ди. Икеме, өч баласы булгандыр анда. Абу Тальха нәрсә эшләргә белмичә инде шундый хитрист әйтте инде, давай ди син балаларны җоклат. Ничектер дә булса да ризык пешер һәм ниндидер дә булса да сәбәп белән утны сүндер ашаганда. Без ди бергә утырырбыз, ашаган шикелле, бергә ашаган шикелле утырырбыз. Чөнки ашау бик әз иде, бер кешелек кенә ашау булгандыр. Ә теге утны сүндергәч күренми бит инде кем нәрсә ашаган. Менә шулай, шулай эшләделәр дә, һәм Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям иртә белән инде күрешкәч, шулай ук аңа әйтте, Аллаһу тәгалә син төннә эшләгән гамәле белән Аллаһу тәгалә синнән разый булды дип әйтте. Төнлә эшләгән гамәле белән Аллаһ Тәгалә синнән инде разый разый булды дип әйтте. Шуңа күрә җәмәгать менә шундый дуслык булган, менә шундый кардәшлек булган, бер-берсенә ярдәм итү булган. Бер сахабага сарык ите, сарык башын биргәннәр. Ул сарык башын кабул иткәч, кара әле, миндә ризык бар дип, икенчесенә бирә. Икенчесе карый да, кара әле, бу кардәшем миннән караганда начаррак яши, аңа бирим әле. Җиде кешене әйләнеп чыкты, тагын шунысына кайтты. беренчесенә. Ягъни һәрбер кеше минем хәлем яхшы, менә мусульман кардәшемә ярдәм итәм дип, аңа бирәм, шулай. Менә шундый ихва, бердәм э, бер-берегезгә сез дуслар, бер-берегезгә сез абыйлар, туганнар шикелле яшәргә Коръән аятләре безгә куша.

Пока син, дус, э, пока син мөселман кардәшеңә ярдәм итәсең, Аллаһ та сиңа ярдәм итә. Син ярдәм итәсең, Аллаһ та еще да сиңа ярдәм итә. Һәм икенче хадис, иде иза дагал муслим ли ахихи э, би захлил гайб кал ал малику амин ва лака би мислихи. Әгәр дә мөселман кешесе үзенең кардәшенә юк булган вакытта, ягъни ул кардәше без хәзер мәсәлән юк, без аның өчен дога кылабыз, фәрештә дә әйтә амин дип, һәм сиңа сиңа да шул ук дип әйтә. Яңа, мәсәлән, саулык, сәламәтлек телисең, фәрештә амин дип әйтә, сиңа да шул ук шул ук нәрсә булсын. Ягъни менә шулай без һәрберебезгә теләргә тиешбез, һәрберебезгә җәмәгать без шулай ярдәм итәргә тиешбез. Нинди генә эш булмасын, нинди генә нәрсә булмасын, Алла ризалыгы өчен без менә шулай дус һәм тату, э, дус һәм тату бер мөселман гаиләсе шикелле яшәргә тиешбез.